Twi kasan anase Ashanti kasanu mu ama wobia ati ase. Mama ɖeku mi mi do wezɔ no kɔva kabacha TV dzi. Yoo akpe kaka. Mhm. E mezɔ mezɔ ɖe mia ŋu. Ok. Meɖi vɔ ɖeke o. Mhm. A nɔ ƒe aƒe ne nyɔ yi koe. Ee. A mia tɔgbiwo mia mamowo ŋu wo da ɖi gake mia ɖeko mi va gbe ŋu wo gbɔ. Mhm. Kaka aɖe li kakaka ne nye be wò dzi wòtɔ asie kɔa, egblɔ na nake nàva wɔ yewo ƒe dɔ kokoko. Ame miawoe zɔ. Yo. Ya.
Ok. Mama, meɖe ku loo, enye, egba nye zi gbãtɔ mewò kpɔm. Nye menya wò ŋkɔ tututu o. Meka ɖe edzi be ame yawo mia kpɔm hã Wohã womenya wò ŋkɔ o. Ta míedi be na míanya wò ŋkɔ. Ŋkɔ yɛ ɖo akɔme si home ale.
Ŋutsuwo ta le duka me ya ne le. Ebe le klikɔ ablɔ game. Klikɔ ablɔ game. Ok. Eƒe nenie ya ne kɔ dze edɔ ya gɔme? Kɔ dze gɔme ƒe eƒe wi atɔ ya ne. Eƒe wi atɔ.
Mm. Wo wo wo kple me ka ye dze gɔme alo wo wo ɖeka ko ɖoko ne le ko. Wɔ do ŋutɔ va tsɔ wa lo. Ame ɖe ƒe gbagba dzedze hafi ŋu hã ne kɔ ɖo afia. Ŋ, dɔdzɔ ŋutɔ koe va tsɔm gake ame ɖe gbɔ me ƒe nɔ srɔ̃ ŋua hafi gbɔ. Ŋ, ta ame, ame ya gbɔ ne srɔ̃ ŋua ɖe, ame ɖe ɖo ga le agbe fifia alo? Ele, ele agbe. Ele agbe.
Ame ɖekee.
Ok. Yo. Ta be mía nya be, em, le wò, wò, wò dɔwɔnawo mea, ame ɖe ɖo kɔ edɔ aɖe kɔ va gbɔwò kpɔ. Eya ne wɔ dɔ tso ŋu nɛ kpɔ. Amewo kɔ ni va yi me wɔ na dɔ tso ŋu no. Mhm. Wo kpɔ na ŋgɔgbe yi. Ok. Mhm. Eta dɔ ka kple dɔ ka ye ne kpɔ va ame ɖe kɔ va gbɔ wo ye ne wɔ dɔ ne wo nyo na ame ma? Ee, amewo be amewo dze dɔ wo va fia ma na wo kpɔ la tɔgbi wo wo kpɔ la me se. Mhm. Amewo be yewoa zo mɔ atɔgbi wo de asi me na wo yi mɔ dzia. Mhm. Ame ɖewo ko me kpɔ gbɔ ha ɖe kpɔ gake ame ɖewo wo gbe ya ɖo ŋu ɖa be tɔgbi ya le dzi ne yewo be viɖe viɖe ne yewo gbɔ kɔ wo be gbe ɖoa. Wo tsɔ ga vɛ na wo loo. Be vɔvɔ̃ meli o be yewova ŋui nedzɔ ɖe yewo dzia hafi yewova. Fifia yewokpɔ be ŋudzedze ʋaʋã loo. Ee. Ok.
Ta le gbɔwòa, ŋɛdzuwo gbɔsusu me nene ye nèkɔ le dɔ wɔm le gbɔwò afia? Eo, ŋɛdzuwo li.
Ŋɛdzuwo li. Amegãhɔnyiza li. E, mamagbeŋu li. E, mami li. Ɖɛnsu li, ablɔ li, tɔxɔsu li. Aa, mamafufia dzima li. Okay. Ee.
O, o, sugbɔ kpakpakpa. Ee. Okay. Ta, nka ta, alo nka dzɔ be, wò ame ɖeka, ko veduiwo gbogbo ya nɔ aso. Ah, tɔgbuiwo ŋutɔwoe de ɖi nenema, nye hã ɖeko meli ye wova dze gbɔnye nenema be nye ma wɔ yewo be dɔ. Eye mebe nye me wɔ ga, me dze dɔ kaka nye me fɔna le anyimlɔƒo Mèyi kɔdzi hã la, mekana ɖe eme o, gake meva dze woƒe dɔfia wɔwɔm koa, mekpɔ lãmesẽ, mekpɔ hayahaya. Eyata ne nɔvi aɖe tra mɔ heva do ɖe dzinyea, hekplɔe ɖe vevesese alo nukuxi me ŋutia, tɔgbuiwo sɔ vu nɛ. Ee, tɔgbuiwo wɔnɛ nɛ. Yo, ekpɔe.
Ok, mama, me, medzi be magabie. Apart from be Ame ɖe kɔ edɔ dzedze ƒe dɔlele kɔ va gbɔwò ya nɛ wɔ ŋuti dɔ nɛ. Ewɔ ŋutɔ ɖe le aƒea me nele alo wò dɔwɔƒea. Dɔka kple dɔka dɔkawo eye nɛ kpɔ be yete kɔ woƒe ŋɛduwo kɔ wɔna. O nu ɖe sia ɖe ke ku ɖe ŋu le anyigba ya dzi nye ku xe ku ɖe ŋu kɔ tɔgbuiwɔ tea wɔe nɔ. Ee ɖekea mele tse nakɔ be nɔ do kpo wɔwɔ nɔ o.

Ne míbia gbe tɔgbuiwo nya yewo be nu yewo be míawɔ ne yewoakpɔ hehea kɔ míwɔ ge nɛ alo nu yewo be míawɔ ne yewoakpɔ ŋgɔgbe yi kɔ míwɔ ge nɛ. Ee, nenema wòle ema. Ɖo, ɖo, ɖo, ɖo ŋsẽ be kokoko a, aɖo ŋkeke na amea be neva alo ato awɔ nu atso afia koa, Awɔ yi gbɔ.
akpɔ. Mate ŋu tso afia kɔ yi gbɔ. Menye be ye ŋutɔ ava kokoko o, gake ne ehiã be wòavaa, ate ŋu ava. Ne mate ŋu va o hã,

ɔ ŋti mi e ŋsɔ anu e ma ɔ e ŋpo se ɔ ŋti mi ŋsɔ anu e ɔ se ɔ ni nana nu mu e ŋka sa na fi nana nu mu a ŋka sa e tse tsu mu ŋse nu mu ŋka tse ŋse yɛwe yɛwe yɛwe sɔ ɔ nu ŋti mi ya ɔ ŋkɔ nipa si asi me si sei e xɔ na nipa ni be ti mi a bɔ anu ɔ wɔ xɔ e ma o bia e ɔ ke ŋti mi i a ka a sɛm ba ku bia mi pese mi bisa. Ye ye mami ti ye sa kɔ e chui num e aigbe nim na ye ni na kasa na afi masa edi aba chui mu edi ama mama wede ku ma ji be no no o o be dɔkɔnua gɔme sese ka ye le dɔkɔnu eye nua ne nya fia ata aɖeme akɔ na mi miɔ eviwo le egba. Be míakpɔ gome le eme, ne míaƒe viwo hã woava kpɔ gome le eme, ne woasrɔ̃ nu kɔ tso eme.
Dekɔnua, dekɔnu koe nye be esewɔwɔ. Wodzi mía, wodzi mí le hlɔ̃ vovovowo me. Ewo hã hlɔ̃ yi mele nyia, ye be kɔ le anyi. Wò hã hlɔ̃ yi tɔ le anyi ye be kɔ yi ke nèle. Gake mía agbe mí be nuwo megali o. Ewɔe be eva nye fu mía wɔm. Amewo li fia woate ŋu akpɔ ŋgɔgbeyiyi, akpɔ dɔ gãwo manɔ gake nu ma wɔe be ekɔmanyimanyi alo subɔsubɔmawɔmawɔ awɔe be wome ŋgɔgbeyiyi kpɔm o. Wobe Biblia gake ame aɖewo lia Biblia wosubɔna gake womena naneke gɔmesese wo o. Amewo kplɔe ɖo kaka aɖe aʋatɔwo koe wova nye alo ame gbegblẽtɔwo koe wova nye le kpɔdomea. Nu kae dzɔ? Ekɔnyinyi yea nye be le míaƒe eŋɛnyigba ya dzia alo Ghana nyigba dzi geɖe koa, ne nye nyɔnu nènyea, ne ŋutsu yi nèkpɔ be yeaɖe kɔa, Ŋutsu ma yi ɖe gbegbe mi kpli mi dze ŋgɔ me kɔa se ɖe mavɔ yi ɖe mavɔ mekpɔ makpɔ ŋutsu ya gba tsɔ agakpɔ ya be ma yi nyo mm. ne wòe kɔ edze be na gblẽ ne me ku wa gbegblẽ ge mm. ta kɔ nyi nyi mɔ wòe le anyigba ŋuti ye ma kake gbe ŋku wuwu ya fia nyɔnu ɖeka bi anɔ ŋutsu wɔme tɔn gbɔ ya nɔ ŋutsu wɔme ne gbɔ ŋu me nyo ta mi atɔ nyɔnu alo evi ɖeviwo li fia gbɔna. Wo ne sro ŋume wo da ɖo ɖokui wo gbɔ. Ne wo dzi wo ne nye nyɔnu wo dzi wo kɔ ne tsitsi ŋgbɔ na kɔa ŋutsu yi be ya ɖe wo kɔa dze be na tɔ te ɖe gbɔ eye ne dze si mi dze si mia nɔnɔe wo kɔa eye tso gbɔ ma gbe dzi kɔa ke kue va kle mia do me. Ake gba fia me ga li o eye yi kɔ si wo gbɔ be ya yi kɔ dze wo gbɔ ŋume wo ŋu gble ta ɖe egbe Ghana ya mi le fia ɖe ŋku bubu ya va va dze Christo nya ya eŋu gble sugbɔ ta mi ɖe kuku be me gbe tɔ nu dzi woa hehe yi te wo he wo ɖoa.

Makpɔ fɔ, mak, eŋu la gbã kake woala shi agbe le eme. Kake kɔ manyɔ manyɔ kaka ŋuvia ɖe ka wokɔ. Eshi va ɖi shi woe ma. Ee, nuwo menyo ta mia nyi kɔ.

Ŋtsi wa ɖiɛ esan sɛ wo wɔ ebusɛn bui mua ya ka tsɛwo sɛ yɛ ŋdi we yɛ ŋdi we o ana klobo ni e ŋdi kusie ayi gbe ni e ŋdi dua ni we ana sɛ yɛ fie ha ɖiɛ sa ɖi we yɛ ŋɛ yɛ fie ha ɖiɛ sike ɖro yɛ ŋdzi eɖa wo bɛ dzi sike ɖro nu pɛ sa ɖa naa.

Aa, ne woxɔe asiwò kɔa, ewɔ ɖe kɔnu fã. Ee, gake ne nye be ewɔe, ye wònye be eya le wɔa kɔe le ɖua, mate ŋu ɖe wɔa, ke eya nava be kui dze ne ye me alo dɔe dze ne ye me. Ee, ta wogblɔ be nu ya me gawɔe kɔ womewɔ nui o. Eseɛ? Ee, nene me wòle ema. Ok, ta, ta le míaƒe agbeawo mea, egbea, leke ame ɖe anya, awɔ anya alo awɔ adze sii be yeɖo kɔ? le nane dzi alo ye ɖukɔ le ʋe do ale dzi o ye o dze be ya ɖe yewo ɖokui akɔ to ŋu ma o. E nui ta na ŋu yɔ ma efiɔ le e ɖo ya dze dɔ. Dɔ le le va no alo e ŋu wo eɖo tɔ wɔ ɖe be ŋu ŋu wo na gble ŋu ŋu wɔna wo me ga nyo nyo ge no o. Ashi ne yi na o agble ne de na o ŋku nyo ŋku me ga nyo na alo wɔshi me ga nyo nyo ge na bo ŋu ya ye wɔ ŋɖe ŋka ye Eɖewo tsɛ ne wo, ne eli ame dome koa, eŋua nɔ ame abe ke modzeglen nètsɔ le amewo dome ene. Ɛhɛɛ, ewɔnɛ be nànya bena ne yewɔ. Ke nu yae wɔ, medze be nàbia se be nu yae wɔm ɖee. Mɔ kae to yekpɔ gbe ci ko ese ge le tso tɔgbuiawo gbɔ? Ame eve dzi gblɔ ge be ya nu yi le wɔm nɛ. Ame ɖewo, ame ɖe gblɔ ge be nu yi ale nèwɔ, wɔ ale nàkpɔ gbe nàtsi. Nene mɔ wòle ema. Ee.
Yo. Yo, ŋtsi ashɔfɔ ye mibisa mi mi ma mi se ŋtsi sa asema ɔni ye ekan sisia nu efa

Ana wobe fa ehu se a adia mi ma yei ena ede sa ɔ ha we ebra wo so. Ana die ni signs bia ni ama bia ebe sisi ɔ wa bra be ma be hu se o e bia se bibi a ma yei tina sa ɔ ha we ebra mi so ha na fe wa kɔ hwehwe emu. Ena ɔ ka tra mi se.

Ba bla bo munia ma nyina ebe ye basabasa se kɔ bani sa anasu edu sa mpɛnpɛn so na ni awɔ se u ye awɔ se wan kasa uhun ba uhun so na bi sa uhun se a aden di ye ne e kɔ ma asun ma ye bi bi ana ana se nia ma bi a ye nana no mu bi eye tu hɔ no enu hun ena e ha ye ana na awɔ se u kɔ ebi sa na kɔ bi bi sa wa bla bo mu na kɔ hwehwe wabra bom ne ŋu se adi we eni adi we ena e ha mi ana adi we ni adi we ene ye akwen si dia ewɔ mi ene ma bra bom tem mi ni ama en kɔ sunu sa adi we ena esi mi kwain se ne be ya nana no mu no ebe tsirɛ o kwain a ɔsɛ o fa so

alo nàdi nya aɖe nàgblɔ ne mí sɔhɛwo ya mígbɔna ne míasrɔ̃ nu ŋkɔ tso eme ne míagakɔ mía ɖokui ava de tetekpɔ alo míagakɔ mía ɖokui akɔ va de ahaha aɖeke eme o. Yo, akpe nu. Eye nyateƒe nye be mègafia mí le fifi lea, mhm. amegbetɔ medzi aku ne nɔviɔ. Amegbetɔ medzina vɔ ne nɔviɔ. Mhm. Ne nɔviwo le xaxa me ne edo gui le mɔdzia, ne ga le gome na wò alo nu le asi wɔ nɛ ne wòaɖu. Mhm. Alo nɔviwo le kpodɔ Le dɔ va dzia, ne nu le ŋutsi wa fɔe, ne wò fɔ ɖe, wò va da akpe nu tsɔ be wò nɔvi nye ewɔe na ye kpɔ agbe tsi. Alo ye fu kpem fia kaka akpɔ nɔviɔ le wò fu kpem. Ne edɔ ɖe le ashiwò nu, ne kpɔ be atea nɛ hana wa kpɔ ɖuɖu le tsɔ mea, atea wɔe nɛ faa. Fia mele fia mashame, ne wò hã va gbɔ nye be ne akple me kpɔ ɖuɖu va ne sɔe ɖe le ŋunye hã. Mana ke woana ke sue ɖe aɖu. Kpɔ be nakpɔ agbe atsi lo. Lãme sẽ ɖe ame sia ame si. Aa nɔviwo ma ɖewo yi nekpɔe gba sɔ be nya ne wohavi xaxa le afi ɖe ate ŋu aɖe wo to le eme. Ta yi ta amegbetɔ mewɔ vɔ̃ ɖe nɔvia ŋu o. Edze abe aʋatɔ o. Nu yi ku kpɔ ne ebia wò nu ko nɛ faa tukaɖa meli o. Etsɔ ɖo hin mava nye ɖe agbe nu tsɔ godo. Ta ne le tɔgbuiwo kple mamemɔwo dzia, oo wola wɔe nɛ o. Nuɖekpekpe dzi nusianu yi ko glo do woa. Ne ɖe ƒuƒle tɔgbi kɔ de ta gunu kɔ wo wɔ nɛ na ame ta ewe be mioa de kɔn va gbɔ ko mie le okay. ee ne ne ma wole ma okay.
mm. de ne na wo kata ŋua mm. kpe, ne kpekpe aɖe le akɔ kpe ɖe ame aɖe ŋutia mm. na ne wa nya ne mm. wa ta ŋu ate le eŋu mm. kaba kaba ne na ta dɔ tso haha ma eh ma ɖe le fia ɖo hi ve jwa ŋpo do ne ha mhm. kake ma ma kpɔ me na me yɔ kpe ɖe ŋu akpe ɖe ŋu do le mo wa ne gere dzi nye ko le mia wo ko

Nafi ɔniɛ akɔ rounds nafi ŋhh ok mama mia dji be mia ga va gbɔwo ke ne mi va na kɔ mi akɔ yi rounds le wo veduwo dji nuyiwo ne kɔ wɔ na dɔa kple ne kpɔ vedua he ya o edɔ ya me kɔ wɔ na dɔ ya me kɔ wɔ na ye ne etsɔ megbea. Ame ɖe hã ata kpɔ gome ale me ta e, emɔ ɖe ɖe le ŋu nenema. Eye o mɔ ɖe ɖe mi va kɔa. Mm. Ke mi awe. Ok. Mm. Yo.
Akpe. Ok. Eti asɔfɔ mi ka cɛ mi ma mi se ya be sre ana ya be pese da fufro ya be bani cɛ na afi oni ya akɔ ni secret room bi ani jume die no eya o di no no na afi wa cɛ enia ma ba kun bi a ewo ho o busum we ana se adiwe Se wohiã mɔ a wea we ena mi ɖi be sɔ anu edia mɔ se ne be aye nyi na ya be nya nfa so ewɔ aɖi bia ɔ be tsɔe tsɔe e mama mia mia ɖe ku na kɔ wo ƒe telefon nɔmba kɔ da li ne ame ɖe hiã wa tso nu ya mi enya ya mi gblɔ kɔ ku ɖe miaƒe dekɔnu nua ama ata yɔ o ne nye hã kpɔ.